Үзең килдең монда, мин сине чакырмадым.
Я күлергә дә рагат. Юри юри ул. Камера аның арты ягын төшерсенче. Менә как будто анда гына арт шундый арты як. Кара, син яратмыйсың, ә әни ярата. Серьезно? Әйе.
Ягы бүген габарит эчек. Күбәләк!
Дуслар, без бүген Татарстанның ат казанган күбәләге Илнат Фархуллинның концертында. Безнең крутой репортажны карагыз. Киттек!

Типа модный инде, имә. Сексуальность бирә инде типа, иә.
Без сәхнә генә акча китерәме? Бүгенге көндә мин шуның белән генә эшлим. Ну, мин алай яратмыйм бит теге. Менә миңа шуны әйбер кирәк. Мин андый машинада йөргә тиеш. Мин Шкода Октавия. Гади генә бамперы җимерек ары. Ну, пока акчаң җитеп бетмидер башкасына. Юк, йөртәм, йөртәм яңа шуй. Керем генә түгел, шыгымы күбрәк. Зур. Әйе.
Татар эстрадасында кем белән дуэт эшләр идең? Юк бит андый кеше. Менә син әгәр дә Казан егетләрендә калган булсаң, шундый популяр булыр идеңме?
Нәрсә кем ул? Нинди төркем ул? Барма алар һәм. Ну, бар дип беләм инде, белмим. Юк, миндә синеке бер. Мин күзәтмим.
Күзәтмим. Казан егетләре төркеме миңа нәрсәләр бирде. Мин аларга нәрсәләр калдырдым. Безнең әлдә белән дә килгән монда. Исәнмесез. Нәрсәләр алып килдең Илнатка? Чәй инде, чәй. Покрепче түгелме ни? Юк, Кытай чәе.
Матур иттереп күбәләк диген әле. Күбәләк! Күбәләк! Илнатның әнисе. Бүген бийсез инде. Кайда?
Концертта.
Аяклар юбайны кызым хәзер йөргә. Синең тормышыңда бәхетле мизгелләр бар бит инде. Син кичә йөргән кызыңа предложение ясадың. Ул да ярар дип әйтте, я. Ничек таныштыгыз?
Ул ничектер случайно килеп чыкты. Минем тормышта шундый вакыйгалар, аның тормышында шундый вакыйгалар. Поддержка беренче чиратта. Хатын кыз бит инде ул или ирне үтерә, или күтәрә. Элеккеге хатының көнләшмиме соң? Без бит аралашмыйбыз инде. Бөтенләй? Юк, бөтенләй диярлек әйе. Әйе, ә балаларга рөхсәт итәме аралашырга хәзерге хатының белән? Элек минем дә рөхсәт итмидер иде. Хәзер инде аллага шөкер, әйе, нормально все. Ярый, уртак тел таптылар инде, әйме, Регина белән? Синең балаларың, әйе.
Әлбәттә, әлбәттә.
Әник шул, әни кеше. Регина апалары, ул Регина апа булып калды. Туй булачакмы Регина белән? Була бирсә инде.
Амин, амин, амин. Хатының белән брачный договор төзәчәксең. Юк инде.
Ул ас килгән хатын кыз бөтен әйберен урый да чәйп китә. Синең шулай айттымы?
Элекке хатының? Мин үзем калдырып чәйп киттем. Машиналар да бөтен нәрсәне калдырам да и все. Әйе. Зато тыныч күңел белән.
Йөргән кызыңның Әйе. беренче ире бар име соң? Әйе. Ул да аерылган.
Әйе. Балалары бармы? Бар берәү.
Так, таныш булыгыз, Регина Илнатның Невест. невеста, әйе. Менә гел бергә булгач, туйдырмыймы? Нет, тойдырмай.
Мы даже когда на пару часов отлучаемся, уже как бы чего-то не хватает. Ә ничә ел очрашып йөрдегез?
Менә бит инде кеше белмәде. Белмәсеннәр дә. Сезгә кыйммәтле бүләкләр бирәм, Илнат. Әйе. Нинди? Ул үзе бүләк.
Самый кыйммәтле бүләк. Илнат кебек сексуально Күбәләк дип әйтергә кирәк. Давай. Күбәләк.
Мин звезда булдым мәллә? Да. Бөтен кеше күрә инде име? Ә кем мине белә саныйм ил? Мине беркем дә белми. Сез бу кичәнең кабат иң матур кунагы.